Mukama negumaho. Musherure Mukama nakiboneka, mumutakira kiri haihi. Omubi arekye omuhanda gwe, notahikirira arekye ebitekateko bye, agarukye ahari Mukama abone kumusaasira ahari Ruhanga waitu, ahabw'okuba muryashwara n'okushemererwa. Mugarukyeyo mwebembeirwe obusingye. Nk'oku naija, ngu ari aha, mureebe. Yesu, yaaba oraba otambire omwishiki wangye, ngirira embabazi. Aine emyaka ikumi n'ebiri, mbwenu naaza kufuka. Yaaba oraba oija tugyendane. Yairo, Naija hanu. Yesu. Muhara waawe yaakaba. Reka kurutsya Omwegyesa. Otatiina. Ikiriza kwonka naija kukira.

Mutarira ahabw'okuba atafiire agwejegyeire. Mwishiki, siimuka. mumuhe ekyokurya. Nimbeehanangiriza hatagira ou mwagambira ebyabaaha. Bwanyima y'ebyo, ku yaashohwire yaareeba omuhoozi orikwetwa Matayo Leevi ashutami omu ihorezo. Nkuratira.

Yaaseesezayo ekiro naashaba Ruhanga. Ku bwaseesire yaayeeta abeegi be ikumi na babiri abu yaayetsire entumwa. Simooni ou yaayetsire Petero. Na Andereya omurumuna. Yakobo. Na Yohaana.

Simooni orikwetwa Zelote, Yuda mwene Yakobo, na Yuda Ishekaryota owaamureebize. Mwine omugisha imwe abooro, ahakuba Obukama bwa Ruhanga n'obwanyu. Mwine omugisha imwe abaine enjara ahakuba muryigitsibwa. Mwine omugisha imwe abarikurira hati ahabw'okuba muryasheka. Mwine omugisha abantu ku baraabangye, baababinga, baabajuma, baabagambura ngu muri babi nibabatura Omwana w'omuntu. Mushemererwe, mugurukye, mwesiime, ahabw'okuba ebihembo byanyu ni bingi omu iguru. Ahabw'okuba nikwo baishenkurubo baagizire batyo baanabbi.

Muryakareeba imwe abarikusheka hati, ahabw'okuba muryarira muboroogye. Muryakareeba abantu ku baribagambaho gye, ahabw'okuba nikwo baishenkurubo baagizaire batyo baanabi b'ebishuba. Kwonka nimbagambira imwe abarikumpurira, Mukundee abazigu baanyu, mukorere gye abarikubanga, mushabire omugisha abarikubakyenda, mushabire abo abarikubaitsa omwaga. Orikuteera oruhi rw'omushaya omuhindurire ogundi. N'orikwaka ekanzu yaawe n'omunagiro gwawe otari gumwine. Orikushaba weena omuhe. Kandi orinyaga ebintu byawe otaragaruka kubimushaba. Mukorere abandi, naimwe nk'oku Omwana bw'abakorire. Ku muraabe nimukunda abarikubakunda, mbwenu naimwe nimusiimwaho ki? Ahakuba abasiisi nabo bakunda ababakunda. Kandi ku muraabe nimuguza abamwineho amasungu nyentsya naimwe babahe, imwe nimusiimwaho ki? N'abasiisi nikwo bakora. Naabaasa ata kumukwataho? Naabaasa ata kugamba nawe? Ka niihano. Kureka. Mukunde abazigu baanyu. Muhe abarikubashaba. Tihaine matsiko ngu babagarurire. Obwo muryatunga ebihembo bingi, kandi muryaba abaana ba rukiraboona, ahakuba ni murungi aha ntasiima n'ababi. Mugire embabazi nka Shw'emwe oku agira embabazi. Tujune Yesu. Tutuuleeni Yesu. Mutaricwa orubanja, naimwe timuricwerwa. Mutarisingisiriza, naimwe timurisingisiriziibwa. Musaasire, naimwe muryasaasirwa. Tworekye akahanda kaawe, ai Mukama. Muhe, naimwe muryaheebwa. Endengo ei murirengamu, naimwe niyo murirengyerwamu. Empumi neebaasa eta kwebembera endiijo? Zombi tizirugwa omu kiina. Ahabw'enki nooreeba akatakoozi kari omu riisho rya mugyenzi waawe haza empimbi eri omu ryawe otagyeteho? Twebembere ai Mukama. Ntukwetenge hati, ai Mukama. Imwe orasa ogye okuba naagye akaayi. Enda eyaakuzaire n'amabeere gaakonkize biine omugisha. Okukira biine omugisha n'abahurira ekigambo kya Ruhanga bakakyorobera. Niinyenda kumanya omushaija ogwo. Noogira ngu naabaasa kuba ari Masiya? Omwe aha Bafarisaayo yaamweta kurya nawe, yaataaha omu nju ye baashutama aha by'okurya.